Һәр нәрсәгә өлгерсен. Берәр нәрсә сизсә дә, командирга белдерсен. Менә шуның барысын да мин өйрәтәм Акбайга. Акбай әзер һәрвакыт туган илен сакларга. Ата җәйли авырдан соң. Авыру үтте. Башны айлар буе чолгап торган томан кителде. Маңгайда тир, үгә җәйге таңның беренче саф чыгыш шикелле. Мин күземне ачтым. Дөнья якты, шатлык аңкый һәр тормышта. Шундый сәер миңа беренче кат аяк баскан төсле тормышка. Хәят, яшьлек, сөю һәм бәхетнең шат сурәтен минем каршымда басып тора көләч больниц кызы. Мамык кулы минем башымда.
Муса Җәлил кызыл ромаш, иртәнге таңнарыннан уянды ромашкалар, елмаеп хәл сорашып, күзгә күз караштылар. Назлады җил аларны, тибрәтеп ак чукларын, Таң сипте өсләренә хуш исле саф чыкларын. Чәчкәләр кәефләнеп, җай гына селкенделәр Һәм кинәт шунда гаҗәп бер яңа хәл күрделәр. Ерак түгел моңаеп, утыра ромашка кызы. Тик чуклары ак түгел, кан шикелле кып-кызыл. Ромашкалар бар да ул, аерылмый бер-береннән, Ничек болай бер үзе, о кызылдан киенгән? Әйттеләр, син төннекәй Ник үзгәрдең? Нишләдең? Нидән кызыл чукларың? Нидән алсу төсләрең? Әйтте кызыл ромашка. Төнлә минем яныма ятып батыр сугышчы атты дошманнарына. Ул бер үзе сугышты, унбиш укчыга каршы. Чигенмәде. Тик таңда яраланды кулбашы. Аның батыр алканы тамды минем чукларга. Минем кызыл күлмәгем бик охшады чулпанга. Егет китте, мин калдым, канын саклап шугымда. Көн дә аны сагынып, балкыйм мин таң нурында.
Муса Җәлил ишек турында. Китеп барам шулай урам буйлап, барасын да күрәм бер бала. Занатка үрелә, буе җитми, аптырагач карап уйлана. Мин балага киләм. Әллә димем, занатка буям җитми, җитми шул, ди. Кая үзен басыйм? Бернеме? Дим, әллә икенеме? Бишме, абый? Ди, басам. Сина, аннан бала әйтә. Абзыкай, син нинди йөрәкле? Әйдә кашыйк, хәзер хуҗа чыкса, икебезгә дә бирер кирәкме? Саҗәли ишек төбендә. Төп барам шулай урам буйлап. Барак төдәп, күрәм бер бала. Талка үрле, буе җитми, аптыргач кара буйлана. Мин балага киләм, сорый. Буең җитмиме ни? Җитми шул ди. Өйдә үзем басыйм, бернеме ди, әллә икеме? Биш ди, басам. Шуннан болай итә. Абзыкай, син нинди күңелле? Идә кайчык хәзер, куя чыкса, икебезгә дә бирелсәк. Муса Җәлил, яулык. Аерылганда миңа йөрәк дустым, бүләк итте ефәк яулыгын. Мин ярама яптым ул яулыкны, басар өчен агышын канымның. Кан табында куе кызыл төстә. Яулык минем йөрәгем турында сөйли миңа җылы назы сөюе турында. Дәлел, чулыч,

Хакым бармы минем абынырга? Хакым бармы арып калырга? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр, син ышанма, бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс, сине якын күрсәләр. Куркак күмәр тәнне, күмә алмас. Ялкынлы җыр туры, тулы күңелне. Дип әйтеп буламы соң?